Eis Gesellschaft bitt eis all vill Fräiheeten a Méiglechkeeten, eist Liewen ze gestalten, an dat a ganz verschiddene Beräicher. Vill Fräiheeten a Méiglechkeeten hunn, heescht awer och vill Decisiounen huelen ze mussen. Dat ass speziell fir déi Jugendlech eng grouss Erausfuerderung, well an hirem Alter besonnesch vill usteet. Si si sech och bewosst, datt si mat all Entscheedung wichteg Weiche fir hiert spéidert Liewe stellen. Datt si duerfir heiansdo veronséchert sinn, ass nëmmen normal. De Service National de la Jeunesse huet als Missioun de Jonken op hirem Wee zur Autonomie bäizestoen. Eng wichteg Aufgab ass dobäi apaart deene Jonken ze hëllefen, déi Schwieregkeete mam Iwwergang tëscht Schoul an Aarbecht hunn. Duerfir huet den SNJ eng ganz Rëtsch lokal Antenne fir Jonker, déi uechter d'ganz Land verdeelt sinn, fir esou no beim Jonken ze sinn. Bei eis steet d'Dier ëmmer op fir en eenzelt Gespréich, wou de Jonke sech iwwer seng Méiglechkeeten am Schoulsystem oder an der Beruffsausbildung informéiere kann. Déi Jonk kënne vu sech aus bei eis kommen, vill vun hinne kennen eis schonn duerch fréier Aktiounen an hirer Schoul. Eis Mataarbechter sinn zwar Spezialiste vum Schoulsystem, mee si kucken net nëmmen de schouleschen Aspekt. Si hunn eng ganzheetlech Vue vum Jonken a gi vu senge Besoinen a Kompetenzen aus. Si kënnen net op all Froen äntweren a bei all Problematik Ënnerstëtzung ginn. Dofir sinn eis lokal Antenne fir Jonker gutt vernetzt mat anere spezialiséierte Servicer, déi an deem Fall weiderhëllefe kënnen. Mir bidden an eise lokalen Antenne fir Jonker net nëmme Berodung, mee och Alternativen un, fir déi Jonk, déi sech nach net prett spiere fir an d'Schoul oder an d'Aarbechtswelt oder déi hir Orientatioun nach net fonnt hunn. Esou gëtt et d'Méiglechkeet an engem Atelier matzeschaffen, wou een zesumme mat Gläichaltrege kreativ schafft. Den Zougang zu dëser Offer ass ganz onkomplizéiert an de Jonken decidéiert selwer, wéi vill en sech dran engagéiert. Eng aner Méiglechkeet ass e Fräiwëllegendéngscht ze maachen. Dat ass eng Vollzäitbeschäftegung, wou een en Engagement fir d'Gesellschaft mat interessante Léiererfarunge verbanne kann. D'Atelieren an d'Fräiwëllegendéngschter kënnen duerch verschidde Formatiounen aus engem Katalog vum SNJ ergänzt ginn. All dës Offere baséieren op Fräiwëllegkeet an de Jonken decidéiert selwer seng eenzel Schrëtt. Eis Offeren hunn all als Zil, him ze hëllefen, seng Interessen a Potenzialer ze entdecken an e staark ze maachen. Den Austausch am Grupp Mat Gläichaltregen an déi individuell Begleedung duerch eis Mataarbechter erlaben dem Jonke säin eegene Plang fir säi Liewen ze entwéckelen. Eis Offere solle keng isoléiert Etapp am Liewe vum Jonke sinn, mee léierräich Erfarungen, déi him erlaben den Uschloss ze fannen. Duerfir sinn d'Offeren openeener ofgestëmmt an duerfir schaffe mir vill mat de Schoulen an anere Servicer zesummen. Mir huelen de Jonken d'Entscheedungen net of.